Mihring te hi sawisel bo khawpa mi tha famkim bik kan awm lo kan ti fo thin. Mahse Brazilian leh European news outlet lamin an tah lan dan chuan Kaka nupui hlui Caroline khan Kaka chu a that famkim leh lutuk avangin a then tawp tiin an tarlang tlat mai a, I awi zawng a ni emaw? Ni lo ve maw? Tun hnu thleng pawh hianin mi in mim siam nan tak an la hmang a, a mawl zual deuhin hmeichhe ho deuh sawh nan tak an hmang bawk a ni. Mahse, mipa fel deuh, hmeichhe fel deuh, tha deuh pawhin lersan an tawk ve fo thin tho a ni. Kaka nupui hlui khan eng nge ngaihtuah chu kan va hriat pui phak tawh hauh lova, mahse, Kaka chu a tha famkim leh lutuk mah mah tih chuan lam hmanga hmeichhe tam takina pasal atana an duhthusam anga an sawi fo thin. Kaka then phaltu anga hriat lar zui a ni ta reng a ni. Kaka hi a vanglai kha chuanin footballer zinga hmeltha ber tia sawi thin a ni a, tun hnuah a thlalak in han en a, a lo hmeltha lem lo e, i lo ti te pawh ni maithei. Mahse, a vanglai kha chuanin lar vet vet tak mai ni a, hmeichhia chu sawi loh, mipaho zingah pawh khanin duhtu a ngah em em a ni. Mizo tia a tlan em em bawk a, a chhan chu Kristian tlangval tha tak a ni a, Kristian tlangval a ni tih kha a lan chhuah tir fo thin a, a nung changah zawng zawng nen a chiang em em a ni. A lar em em lai pawh khanin mualphona leh hming chhiatna em em a nei ngai lo va, Kaka, tih tawh chuanin amah fakna lam hlir in a chhunzawm nghal thin, Kan tei ang deuh hi a ni maithei. Kum Sanghnih pahnihah AC Milan tana a khelh laiin Caroline Selico nen an intawng a, Caroline pawh amah ang thova Kristian a ni a. An inzui hnu phei chuanin Caroline hi Kakate biakin lamah inkhawm nasa hle a ni awm a, Pathian thute pawh a sawi thin a ni. Mahse Kaka chu a hna vangin a buai thei hle a, an inhmu tam vak thei lo. An inzui lai khan Carolyn chu khawvela hmeichhe vah nei ber anga sawi a ni thin a, a chhan chu, Mipa tha tak mai, Pathian ṭih mi, hawihhawm bawk si, fel bawk si, tute mahna chanchin a chhe zawnga sawi tur an hriat ngai reng reng lo, hmeichhe lama ler ve hauh lo, la hmelṭha tel zui bawk si chu a nei thei bik a, vah nei an ti thei hle a, thiktu pawh a ngah bawk a ni. Tichuan nghet takin in then em em pawh nei lovin kum hnih chu an in ngai zawng a. Tichuan Kaka chuanin kum sanghnih panga kum tir lam khan Carolyn chu a propose a. Kum sanghnih panga December ni sawmhnih pathumah an in nei ta a ni. Tichuan fa pahnih an nei a, mipa leh hmeichhia an ni bawk a. Real Madrid tana Kaka a khelh lai khan an chhungkuahin Madrid lama an awm vek a ngai a. Kum sanghnih sawm pathuma Italy-a Milan-a an insawn leh a. Mahse an nupa inkara buaina neuh neuh a rawn awm chho ṭan ta ni. Nu ber chuanin Brazil-a awm chu a duh tlat mai a, a pian leh sehlenna rama khawsak leh chu a duh zawk a. Mahse Kaka erawh a hna avangin a thei rih si lova an inkar chu a buai ru chho ṭan ta hle. A hnua Kaka in a sawi dan chuan, Khatih lai khan ka hlim lo tiin a sawi fo thin a. Ruakna riau a awmin a hre thin a. Kan nupa inkar kha a kim lo riauin a hre thin. US ah khan kan awm a ngai thin si a, mahse a ni chuanin Brazil a chhungkua awm ho kha a duh tlat thung. Brazil a kir leh ka duh hetiang reng chuan inneih ka duh tawh lo tiin a sawi thin a ni, a ti. Mahse Kaka chuanin inthen chu a duh hauh lo va, tute pawh inngaihzawnna inkarah a ni emaw, nupa inkarah pawh ni se, inhmuh thiam loh chang te, lungawi loh chang te an nei vek a. Mahse inthen nghal hmak erawh a dik ber chuang lo va, puitling taka chinfel dan leh inrem dan kawng zawn hram hram a pawimawh zawk a ni a ti. Chumi bakah Kristian an ni bawk si a, Kristian dana innei an ni a, Pathian hmaah thu an tiam ve ve tawh bawk a. Awlsam taka thutiam sut a inthen ringawt mai chu Kristian tih atan a mawi lo hle in a hre bawk a, Kaka chuanin inthen chu a duh ve lo a ni. Tichuan Kaka chuanin a nupui nena an inthen loh nan theih tawp chu han chhuah ve a, Carolyn chu a thlem thin a. Mahse Carolyn rilru chu a thlak danglam thei ta thlawt lova a tawpah an inthen ta nge nge ni. kum sawm chauh an inneih hman. An inthen chu Kaka chuanin a la na hle mai a, a nupa inthen chungchangah mi tam takin an rinthu an lo sawi ve chhet bawk a, dik lo tak takin an lo puh tawn bawk a. Caroline chuan a lersan tih te, Kaka chuanin a lo kawp reng alawm tih ang zawng tein thu an lo chhuah thin a, an inthen chhan chiang taka sawi tak tak a awm ngai bawk si lo. Kaka chuanin a hun tawn tawh a zawng a, paltlang harsa a tih lai ber leh hriawm a tih lai ber a nih thu a hnuah sawi a, Kristian a ni a, a rinna ti chhe zawnga a hriawm tawn chu paltlang a duh sir lova, Zoo-ah emaw hmeichhe danga tlan a tum lo bur bawk a, mipa dik tak angin pa tak leh Kristian dik tak te tih dan tur ang takin a hun khirh tak paltlang ngai bawk si chu a hmachhawn ta a ni. A rilru la pengtu atan lehkhabu hrang hrang a chhiar tam phah a. Bible a chhiar tam hle bawk a. Pathian hla a ngaithla nasa a. A fanse hnenah pawh nupa inthen emaw ngaihzawng inthen avanga rilru natna chhawk zangkhaitu atana lehkhabu chhiar tur tha tak tak te pawh lo sawi thin a ni. Tin, Kaka chuanin Pastor a be zing hle a. A inbunruah nan ber Pastor chu a hmang bawk a. Mahse, Bible chuanin nupa chu an inthen tur a ni lo tih zawnga sawi avangin a nupui nen an inthen fel ta bawk si kha Pathian lakah a inthiam thei lo va. Mahse, pastor chuanin Pathian thu vek hmangin a lo hnem thin a ni. A nupui nena an inthen avanga rilrunna thawi dam nan tu hmeichhia mah biak that a nei lem lo va. Kum hnih dawn, a single hnuah kawmsang hnih sawm pariatah bialnu thar a nei a. Brazilian model Carolina niin a nupui hlui nen pawh an hming a inang teuh khawp mai. Tichuan inhualin an innei zui nghal bawk a, ka nu duhawm tak an nei bawk. A nupui pahnihna nen hian tun thlengin nghet takin an la innei a. A nupui pahnihna pawh hi Kristian tho va ni a, mahse a eizawnna leh a rinna chu a inhmeh lo ti tu an tam viau va ni. Kaka nupui hlui Caroline pawhin kaka nen an inthian atang a, kum a liam hnuah bial pa thar neiin Eduardo, Scarpa, Julio nih-in kum sanghnih sawmhniha an inhual a. Kum sanghnih sawmhnih pakhat September ni sawmhnih panga inneiin fa an nei dun bawk a. An nupa inthian hnuah kaka zawkin nupui dang a nei leh hmasa zawk a ni. Kaka nena an inṭhen aṭanga kum a liam hnuah Caroline chuan Kaka ṭhen a duh chhan chu sawiin, An nupa inṭhen chhan chungchang thudik lo leng nasa lutuk chu a rawn ti tawp hmak a, inlerhsan emaw inuirelsan engmah a awm lo va ti. Desan chanchinbu hnena a hrilh dan chuan, Kaka khan min lersan ngai lo, min phatsan ngai lo. Chhungkaw duhawm tak min dinpui a, mahse eng emaw ruak tlat a awm a, kim lo riau a awm thin. Ka hlim lo va ni keimah kha. Buaina ber chu ka tan a tha leh lutuk mah mah a ni a ti. Mi tam tak chuan Carolyn chu an fak letling zawk a, a chhan chu a pasal nena an nupa inkar chungchangah a hlim hlawl lo va, mipa dang kawp san kher lova an inkar tih tawp mai a thlang zawk chu tha an ti a. A kiangaih hlim thlawt lo va nih chuan kawp kher lovin, phatsan kher lovin then mai rawh an tih ang kha a hria pawh ni maithei ni. Ka hlim thei thlawt lo tiin inchhen a rawt tawp mai ni. Mahse ka ka ngaihdan ve thung kha chuanin Kristian ve ve an ni bawk si a, Pathian hma thu intiam ve ve an ni a, inchhenna chu buai nichin fel dan tha berah a ngai ve lo va ni. Mahse kan duhdan ang diak diak hian thil a thleng reng thei bik si lo va nih hi. Kaka hi kum sua pahnih mi a nih lai a piang thar a ni a. A tirah chuan Sao Paulo tana professional player ni a vawi khat tal Brazil national team tana khelh a beisei thin a, a chak thin a. Chu chu a duhthusam leh a suangtuahna lian ber angin a ngai bawk a ni. A bak a beisei ngam ngai lo. Mahse a sawi dan chuan, Pathian chuan ka dil loh leh beisei ngam loh thlengin min pe zel a. Sang takah min dah a ni, a ti ve tlat. Pathian thu awi leh a thlen chin apianga Pathian ropui zia puang chhuak a lan chhuah tir thintu a ni bawk a, Pathian pawhin sang takah a hlang chho zel ta a ni. Awle, kan sawi tawh ang khan Kaka hi tunah hianin a nupui pahnihna Caroline nen an fate nen hlim takin an la cheng ho va, an la innei reng bawk a. Kaka nupui hmasa zawk pawh pasalte neiin fate pawh an nei a, hlim takin an la innei reng bawk a ni. Awle, tun chunna tan chuan khati zawng kha ni leh phawt mai se. Thlertute, video thar ka post leh tur min lo ngaihchan sak leh theuh dawn nia.